Ndza mamukela eka mahungu ya ririmi ra Xitsonga eka Limpopo TV. Vito ndzi Nyeleti Mnyoko. Ku langutisa ka mahungu lawa rhangeke mahlweni eka awara leyi. Maphorisa la xifundzeni Goli xa Limpopo ya le hlotaneni na ntlawa va ehleketeleriwa lava nga phanga va hlomile Giyani. Ndzawulo ya dyondzo ya le hansi la xifundzeni Goli xa Limpopo yi vula leswaku vadyondzi va ka ntangha khume va ti lulamiserile ku va va sungula xikambelo xa mahele ya lembe khale ka mulawurinkulu wa xipano xa orlando pirates lawrence gubane a hundza emisaveni tolo xewani maphorisa la xifundzheni kulu xa limpopo ya le ku hlotaneni na ntlawa wa vahleketeleriwa lava nga phanga va hlomile egiyani Mulamuleri wa maphorisa Lieutenant Colonel Marching Ngwebe u vule leswaku ntlawa wa ehleketeleriwa va baleseriwile no dlaya muaki wa le Giyani hi nkarhi lowa va phanga exiphazeni emaheleni ya vhiki. Ngwebe u ri mhangu yi humelerile emugangeni wa Mahaha Pece a handlekenyana ka le Giyani tolo nimpundzu. Vaehleketeleriwa va tlhele va balesela swibalesa ku hlaya laha va nga tlhela va balesela muaki wa makumembirhinharhu wa malembe hi vukhale Hi nkarhi lowu a va khoma nkuzi kumbe ku phanga. N'wavurhi va ehleketeleriwa, va hetelerile hi ku va va baleka hi movha lowu nga tivekiki na kona ku se khomiwa munhu ku fika sweswi, kambe vulavisisi byi ya emahlweni. U gimeta hi ku kombela lava nga vaka na vuxokoxoko ku va va fonela Colonel Chris Mabasa ka nomboro 082 469 0739 kumbe xitichi xa maphorisa xa le kusuhi ka nomboro 08600 10111. Ndzawulo ya Dyondzo ya le Hansi la Xifundzheni-kulu xa Limpopo yi vula leswaku vadyondzi va ka ntangha khume va tilulamiserile ku va va sungula ku tsala xikambelo xa mahina ya lembe hi siku ra vu makumembirhi mune n'hweti yaleyi. Tidyondzo emugangeni wa Vuwana ya le kusuhi a ti kavanyetekile swi landzela ku va vaaki va kombisile ku vilela ka loko Khoto-nkulu ya Polokwane yi ta va yi seketele xiboho xa bodo ya mintselekano xa ku va va katsela muganga wa Vuwani eka masipala lowu nga tumbuluxiwa eka Malamulele. Mulavuleri wa Ndzawulo ya Dyondzo ya le Hansi, Dokodela Nganedzani Rasila, u vula leswaku ntirho lowu wu endliweke wo dyondzisa vadyondzi lava va salele ndzhaku hi dyondzo wu tikomba wu humelerile. Nganedzani u ri va kotile ku va va lulamisela vadyondzi leswaku va tsala xikambelo. N'waxemu ku vile na ku xupka ka phepha ra Life Science laha xifundzheni-nkulu xa Limpopo na Mpumalanga ku katsa na xifundzha xa Gauteng. Rasila u vula leswaku A ku nge he vi na ku xupuka ka maphepha nyan'waka. Hi hala tlhelo, Holobye wa Tidyondzo ta le Hansi Angie Motshekga u vula leswaku ku tiyisisiwile vusirheleli ku endlela leswaku ku nga ha vi na ku xupuka ka maphepha ya swikambelo. Vaaki va le Drinkop laha xifundzheni-nkulu xa Limpopo Va koxa leswaku Xitichi xa Maphorisa xa Drinkop etindhawini ta vona a xi tirhi hi ndlela leyi faneleke ku va xi tirha ha kona hi mpfhuka xi va xi tumbuluxiwile. Va hehla leswaku vatirhi va tsandzeka na ku va va va pfuna loko va lava ku pfuniwa swin'wana swa n'wanchumu. Un'wana wa muaki u vula leswaku xitichi lexiya xi le hansi ka vufambisi bya Xitichi xa Maphorisa xa Muttleburg eMoroki. Nakona vatirhi va endla hi ku rhandza. La a tlhelaka a hlamusela leswaku loko va lava ku pfuniwa va sungula va yima tiawara to hlaya va nga se tlhogomeriwa hi maphorisa. U tlhela a vula leswaku vaaki va vikile swivilelo swa vona eka mulawuri wa xitichi kambe xiyimo lexi xi ya xi nyanya nakona vaaki va karhalisiwile hi mhaka leyi. Vaaki va vula leswaku vhiki leri nga hundza hi Ravunharhu, xitichi a xi pfariwile tiheke xi tlhela xi khiyiwa nampundzu Na vona loko va nga ri ku kumeni ka vukorhokeri ku suka ka maphorisa swi endla leswaku vugevenga byi ya byi andza emugangeni wa vona. Va koxa leswaku va fanele va famba mpfhuka wo leha va ya Xitichini xa Maphorisa xa Mucklenburg kambe kumbe eBurgersfort ku va va kuma vukorhokeri. Mulawuleri wa xitichi xa maphorisa xa Mecklenburg Constable Halake Mampuru u vula leswaku ku na vaofisiri lava tirhelaka exitichini xa Drinkop masiku hinkwawo nakona mintlhontlho yin'wana leyi va hlanganaka na yona i ku va ku pfumaleka mimovha leswi vangaka leswaku maphorisa a nga fiki hi nkarhi entirhweni. Mulawuleri wa maphorisa xifundzha Colonel Mathengwepe u vula leswaku va ta lavisisa swihehlo leswi. Maphorisa la xifundzheni-nkulu xa Limpopo ya vula leswaku ndzumba wa munhu lowu kumekeke eka xin'wana xa swihlahla leswi swi nga kusuhi na vhengele ra Cash and Carry ra Tzaneen se wa tiveka leswaku i wa mani. Mulawuri wa maphorisa Colonel Ronel Otto u vula leswaku Koporayixayi wa makumembirhinhungu wa malembe hi vukhale wa le Blobedu u kumiwile a lovile hi Ravunharhu. Otto u vula leswaku xivangelo xa rifu ra Shayi a xi se tiveka, kambe ku ehleketeriwa leswaku a nga ha va a tekile swidzidziharisi swo tlula mpimo tanihi leswi ntsumbu wa yena a wu nga ri na timbanga. Otto u ri ntsumbu wu kumiwile hi muhundzu wa ndlela laha ku nga tlhela ku foneriwa vaswilamulelamhangu, kambe Humba se a yi olwele nkuma loko va fika. Dokodela wa makumenharhunharhu wa malembe hi vukhale na mulawuri wa khampani ya swa moxara va vonakarhile khoto ya majisitarata ya Thohoyandou namuntlha ku va va ya endla xikombelo xa bail leswi landzela ku va va khomeriwile milandzu ya vukanganyisi vhiki leri hundzeke ku vikiwa leswaku va ehleketeleriwa lavambirhi va khumbeka eka nandzu wa ku va va va pfune n'wansati ku endla maphepha ya rifu ra vuxisi ra n'wana wakwe wa nhwana hi lembe ra magidi mbirhi nhungu Ku endla leswaku a kuma mali ya ndzindzakhombo, n'wana wa n'wanwansati u lemukile hi mhaka leyi loko a ta endla xikombelo xa pasi eka tihofisi ta Ndzawulo ya Xikaya n'waxemu. Mhangu leyi yi twise n'wana wa nhwana ku vava, la nga ringeta na ku va a teka vutomi bya yena, kambe sweswi u le ndzhawini leyi nga hlayiseka. Kasi hi hala tlhelo, muongori loyi a nga a nga hoxa xandla eka mhangu leyi u nyikiwile beyili vhiki leri nga hundza. Maphorisa la xifundzhenikulu xa Limpopo va kombela vaaki va le mugangeni ku va va sukela timhangu ta ku va va vika milandzu ya vuxisi emaphoriseni laha va vulaka leswaku va lava va ya emahlweni lava yaka emahlweni va endla tano va ta khomiwa Ka loko va ta va va tlangisa nkarhi wa maphorisa na switirhisiwa, muvulavuri wa maphorisa Lieutenant Colonel Machengwe Bhe u vula leswaku leswi landzela mhangu leyi nga humelela emugangeni wa ka Makwakwayela a handle ka le Tzaneen loko vavanuna vambirhi va makume na runhungu wa malembe hi vukhale va ta va va khomiwile nandzu wo yiva. N'wepu u ri un'we wa vaehleketeleriwa lava a ri entirhweni tanihi murindzi wa le vhengeleni loko a ta hlasela hi vavanuna va ntlhanu lava va hlomile hi swibalesa Hi kona va fike va n'wi kombetela hi xibalesa va tlhela va n'wi boha. N'wapurhi va ehleketeleriwa va tshovile evhengeleni va teka nhundzu, va hetelela hi ku va va pfalela n'wanuna endzeni ka vhengele. Loko swa ha te tano, maphorisa ya endlile vulavisisi laha va nga kuma leswaku mhangu leyi a yi ri ya vuxisi nakona murindzi wa le vhengeleni na makhelwani wa yena va kumekile na swilo leswi yiviweke evhengeleni. Vaehleketeleriwa va ta vonakala Khoto ya Majisitarata ya Bulebetsu ku nga ri khale loko maphorisa ya yisa emahlweni na vulavisisi. Vafambisi va Yunivhesiti ya Wits va vula leswaku va tshemba leswaku nhlengeletano ya xihatla leyi veke kona namuntlha exikarhi ka mfumo na swiyenge leswi khumbekaka eka xiyenge xa dyondzo yi ta ta na xitshunxo leswi nga ta pfuna eka swiphiqo leswi nga kona. Nhlengeletano a yi khomeriwile eCapetown Park a Joni namuntlha. Eku sunguleni, President Jacob Zuma u vula leswaku u lava ku vona ku kumeka xintshunxo xa xihatla eka swiphiqo leswi langutaneke na timhaka ta dyondzo ya le henhla, Tikhamphasi to hlaya ta tiyunivhesiti ta tiko ti boheke ku pfara swa nkarhinyana endzhaku ka loko machudeni ya sungurile mapfhumba yo kombisa ku vilela lawa ya nga na madzolonga. Leswi va kona endzhaku ka xitiviso xa Holobye wa Tidyondzo ta le Henhla Blade Nzimande xa leswaku tihakelo a tiyunivhesiti ti nga ha tlakusiwa kambe ti nga hundzi nhungu wa tiphesente. Eka yan'wana mahungu, vandla ra Democratic Alliance, ri heleketile tsalwa ra swivilelo eka nhlangano wa vuhaxi wa tiko SABC namuntlha hi nkarhi wa macha tihofisini ko ta Auckland Park eJoni. Murhangeri wa vandlha ra DA Mmusi Maimane u vula leswaku pfhumba ri kongomisiwile eka ku eka ntshikelelo ka nhloko ya xiyenge xa Corporate Affairs Claude Mtswaleni leswaku a suka eka xivandla xakwe. Vhiki leri nga hundza Bodo ya SABC yi thorile nakambe Mtswaneng endzhaku ka loko khoto yi tekile xiboho xa leswaku ku thoriwa kakwe tanihi xiyenge xa mintirho a xi vekeriwi etlhelo. Loko hi langutisa eka ta mintlangu, khale ka mulawurinkulu wa xipano xa orlando pirates lawrence gubani u hundzile emisaveni tolo endzhaku ka loko a karhatiwa hi vuvabyi bya mbili gubani loyi a ri na makume ntsevu nkaye wa malembe hi vukhale u tirhile xipano xa orlando pirates ku ringana malembe ya nkombo laha nga tshika ntirho hi lembe ra magidimbirhi gubani u sungurile ku va a tlanga bolo ya milenge hi va 1960 vuxokoxoko bya ku heleketiwa ka gubani endlwini ya yena yo hetelela a byi se tivisiwa. Mukaputeni wa xipano xa Mamelodi Sundowns, Hlompho Kekana, u vula leswaku xipano xi vile na siku ro ka ri nga ri kahle ehofisini swi landzela ku va va hluriwile hi xipano xa Bidvest Wits hi tigoli tinharhu eka tandza ka mphikizano wa MTN 8 Final hi Mugqivela. Kekana u vula leswaku u lava vatlangi kulorhi vakwe ku va va langutisana na mphikizano wa CAF Champions League Final wa nenge wo sungula loko va ta phikizana na xipano xa Zamalek hi siku ra vu-15 n'hweti leyi. U ye emahlweni a vula leswaku ntlangu exikarhi ka vona na Wits wu vile wo tika swinene tanihi leswi va tsandzekeke ku va va fikelela leswi a va swi languterisile xiswona nakona va dyondzile dyondzo. Holobye wa Vuhungasi Fikile Mbalula u ndhundhuzele xipano xa Wits ku va xi tirhile kahle eka mphikizano wa MTN 8.